cahpiak, cun a chung zongah khan zeimlote khan rak chiah chih, cun hmaithla khi ampi kha a chuah ni si, ampi chuah ni he khan an rak phonh ṭi te, a pi caah phaisa pangpar ting nga le a pu caah laksawng ting nga le kheihmo kha an rak cahpiak chih i Hika hin ti chim ka duhmi pakhat te cu Laimi cu thih hi aa fahsak tukmi kan si i nun lio ah le aa daw hrammi khi kan si fawn lo. Nun lio ah dawt awk tluk in nu le pa zong kha kan rak daw kho hna lo i an thih hnu tu ah khin kan i fahsak tuk i an nun lio hmanh ah kan hrukter khawh bal lomi Lai thil ṭhaṭha, Lai puan ṭhaṭha hna kha an thih hnu ah khin kan sarh hna. lungdawnh ṭhaṭha nak kha an thih hnu khin kan tuahpiak hna a ṭha tuk ko nak khan te an thih hnu nak sa khan an nun lio an dam lio te fanu fapa nih a sunglawi tukmi thil ṭhaṭha kan tuahpiakmi hna hi an i lawm tukmi a si ma caah cun te hi mah video a zohmi tampi ka hawi le hna zong nih kan nu le kan pa hi an nun lio ah dawt khawh i zuam hna usih an thih hnu i Okay, zei ka ti lai kan i daw manh hna lo e ti i ngaihchih awk zeihmanh um lo te khan an nun an dam lio ah hin kan zapi te nu le pa hi dawt khawh i zuam hna u si timi bia te kha vun cah ta kan duh hna kan kal ṭi hna.

Kaa hen phaisa pangpar ting ngam cun nihin zing i ei awk ah meh te hna zong kan rak cah piak hna i kan kha inn cungah salai ti zei sa dan nan chuan hne kai kan duti hna lai hai hello kapu chu hi o mi salai ti kapu ka hin hi na tu le ni khan mo na tu le ni khan o ka han lak son in kuat Kai kapi kapi kapi zong khan hmaithla kha a chuah thla si an ti ka pu he atu lio te hin si lo ko se an ti ka kapi mi hi maw phaisa ting nga si maw ka pu nih amin sakmi pawl kan si e an ti maw US in khan tin cung hnin le a nupi penghu le a nupi Cun Australia an khan maw roza le a nupi Van Ceu Mang, Van Iang Chin, Lian Za Bik nih khan ka pu le ka pi an chuahmi kan lawmhpi hna ee an ti. Ka a chungah hin zeiti dik um na caah mah te zong kan rak zuhti te hna lai ti. Na tu le na fa sinah khan zeidah lawmhbia chim na duhmi te. Ka tu le ka pa hna cu. kan umnak hi lamhla tuk a si cang mu. Cucaah cun keimah nih ka timi hna cu ka fale zei khawm sia Pathian kan biak mi hi sosai capo in kan bia lo te kan bia hi bitak in kan bia cucaah cun vawlei cungah ho mah biak ding an um lo te Pathian le lawng a biak ding a si caah nan thinlung zapi a dihlak in Bawipa hi na kan i khat than lai Bawipa in an ṭih lai. Vawleicung pumsa duhmi nih cun um hlah u tin bia an rak ka chawnh in ka chawnh hna. Eh ka pa, ka pu kan i lawm tuk. Ah, kan ca thla na cam maw? ti. Thla ka cam fate ka fa halen an ca hin thlacam tlon ku um bal lo eh. Zeicah ti cun atu chan cu zakibami hi pa le fa zong an i ṭhen far le ṭa zong an i ṭhen mazin kan i ṭhen di kan umnak ka kip se pathian na long e kan kan chungah um si cun vancungah kan thi tikah vancungah kan i tong te lai kan thlarau hi bawipa sinah kan i long ti te lai ti ke ti hna a kan e rom tu kan e rom tu pa ni ni chim ni hi ka khat man hlun dik om ro ni ke ti an ni si si si tha tuk iti na tu le zong ne khan ka pu sa upin atu bantuk in rakan nun kan dampi lo na tu le na fa cha tha chu rakan hal piak zungzal ko ti zong khan bia nan cha e chun hi ka hen ka pi tah na tu le sinah zeidah lawmh bia chim na duhmi te um ma? Ah. kan i lawm. Mm, elo, siseh te, mo. Ayo.

tete hin i tlaih kha o ti khan van zuk cang o kha wa zeitik um kha kha van dak chi dak chi kha dak chi kha kha na kut zong khan van i bawm chi ka ka pu o ti khan deury o kha o

Oh. Tu Bawipa nih suapi ko hna sung. Hey, sisi amen. Kha. Kha tu zan lai che hin pi re na pu ke tha te an keng nan nam na hawe. Ka tin ta kan chia. Ka tin ta kan chia kau ti. Elo, kha si se mo. Kha dan zapi jung kan ni lom tu. Elo elo zan lei zong hi thlacamnak an ngei hnik ti in pa chak thlang eh pawl he zai sa dan an chual kan zau ta ha ma ami ta phan ri lo te o mi hi zai se o ar sa bak lai chuan te chuan o e ma zong hi vok sa lai chuan e hi ta Bu um o sitak sitak he sunglawi tuk he ma bantuk e tu thlachua pe tu pathian chung zong kan ni lawm ti hiti hin api le pu thlachua rak hal piak tu chuani lom na rak tu pi tu tu le pa nan chung zong a boi pa ni len chuan pe chin ko hna se